Nada fazi ku nu ka ten. Mon ku ta sima mi. Mano. Makaka wei shati ya. Hum. Ozinho. Vira que nós tá fazendo de manhã. Gajo shati ya. Fla mudjer pa blo ken? Oja nha kara preokupadu li. Oja, n ta toma mudjer go, n ta mostra-u ku se modi go. N ta toma mudjer ku mininu ku tudu. Ago, si bu poi-m, n ka ten medu poi-u, ja n fla-u. Si bo mudjer ku tene nto kasa, bu pensa un mudjer ma sta ma ma sta ku bo, kindizê, nho sta juntu, ka si? Abo ta deta ku mudjer dintu bu kasa, bu ta deta, bu ta fase trosa, Y o y mi mudjer ka ten diretu? Mi na txoma am txoma mi ku bo ki ta tran. N ta ba kuma garofi na mo. Mozinho nu ka ten tene. Mozinho yo li abo dor e so di bo ki ta due. Mozinho makaku vei sta xatiadu ku mi. Kom n ta kom n ta konta n ta konta verdadi. Mi n podi ten meru gera ma meru meru meru bo n ka tene. Ami n ta kre ami n ta kre pa un mina da n pitada pa n kome

Digrasiadu di merda. Mozinho, gosi ki é ora di mudja. Ami, mozinho, argen manda-ma ka ku vídio. Manda vídio ki N fase di manhan. Ami, N ka lime bu nomi. Ami sô N fla verdadi. Si é bu mudjer ki pô ami dentu kasa, bu ta fla-u ta mata. Má bo wê-u apu dentu kasa, ka sin? Agora, kô N ta fla mudjer pa ka mata-u, nau? Mi N ta fla mudjer ka bu mata-l, nau. Kau pila i no. Nu fasi mesmu kusa ke fasi. Kuma mudjer fla ma ma N fasi vidi pa N toma i si mudjer. Kuma ba oja bo mudjer ke la bu teve amor mi na i tola. Pa un minina si kre ser filis, si kre vivi, abo i ta pui mas lonji ki abo propi ta e ta e ta N ta kexa di bo pa bu ten mas di dez dez metru bu ka txina si bera. Mozinhu, kusa mas doidu ki ten na mundu, mas doidu ki ten na mundu, É pa nos omi nu sabe pa nu a trabadju pa mudjer pa nu punta mudjer ti mudjer nu kasa pa mudjer punu konu ma tanbe é duedu kusa ki ten na munu tanbe po ten mudjer ta trabadju pa podi po mudjer di nu kasa bo munta i kaba fladu ma mudjer ki bu ten ki bu bu kusa ko me ka sa bo ke ta komi tanbe nau ami tudu kusa ta ben tin txiga mo sin tudu kel algen ki teni mensagem di mos pa mandan Ka flau ta pa bu ta papia mal di mina ku kutera ku ten tu kasa kom nta tro nta tro nta toma o mudjer ku mininu ku tudu ka nta pegau nta pila o boka ok i ka nta bu tudu nha kacurrinhu nha fan pa kontra ku o na trabalha pa da ku pedra na kabesa pa da ku karafa puta ki pari yo xen koba puta ki pari pla pora bo ten manda mensaji pa mi plan ah ma ma ma nkre stragau ku bu mudjer bo mudjer dja dura ku straga ku el so ki mina ka ko ka tro di nta kasa inda kom nta kami sima mina sta li ta fasi di ki jetu. Nka sta abo ya pun mudje dentu kas dje kume dje bebe ami nfasi vidu di manhan ntara konsedju abo kau prekupa ku minina ki poi sau deta pa matau bu ka prekupa nau bo prekupa ma mi ma nka ta un mina pa un mi mas bunitu ki bo minina abo abo ya pidon di mudjer nta nta rekadu sta li sima bu da pa txena bo. Memu kusa ke faseu ku ku kel minina ke ke fla el ka soi ke ta kume. Mo si mandadu tantu fotu di kel minina di trabadja dja dja dja nu riu na bu kusa propi. Koma pa kira burgonha mo si Deus ta dja un bon mudjer ta dja un bon familia sabi da sertu nhos ta nhos ta pega nhos ta straga. Pô mu minina sta ku sta ku bo mo e tola pa un un omi ke ten un kapasidadi pera di ta ku mudjer dintu kasa di si mudjer ku si fiju ku minina pikinoti i bo ku si ki bo e bo bo atxa ma bo e. Tudu kó di monta, tudu baxu pé, y pô tudu dintu di jilera, tudu infernu ki ten é dintu kasa di un mudjer ki bu ta deitadu ta ku mudjer bo ku do mininu pikinoti. Bo ka ta pensa si nho ba briga bo ku minina ki ki na na da ku faka ba panha mininu, na da ku garafa ba panha mininu, bo ka ta pensa? Ami n ta kre pa mi na fla ngosi di nsin é so pa n ba dintera pistola ki n ta interadu la. N ta bai si da pa nu mata kuma nu ta mata kunpanheru. Puta ki pariu. Pô, nho ka ten valor, nho nho ka ta da nho, nho nen nhos kabesa nho ka ten da valor, nho kre puta ki pariu. Bo gosi ko gosi ko e bo ten ten flan ma N ka stragai ku si mudjer. N ata fla mi na pa na nbitaba N ba ku mi li bu kasa tanbe. E si tanbe. Prontu. Por ka ta daba burgonha bo ku mudjer dintu kasa ta sai desdi kinta-fera ku ka txiga kasa inda dei mi N ku ta deta ku mudjer dintu kasa ka bu ta manda mensaji ma N ka straga ku mudjer. Bo si mi na fika ku bo propi e mas tola mudjer ki ten na mundu ki ten.

N ta pega-u, N ta rabenta-u, N ta da-u konta, ami su krê N ta marka géra ku bo, N ta marka géra, di bo e trosa ta manda-m mensaji ma ta manda-m mensaji e na ta manda-m mensaji fla di ki jetu abo abo abo abo abo u ten oi ku nha mudjer na kantu ki N ba la kónpra N ta fla-u un kuza ami ami N pode ser porku ma ami ka ami ami ka porku sima bo nau bo é katxas N ka ta bai modi. Ami aki n ta bai, n ta bai ku tudu nha fans, tudu ta fika na porta ta pera ki ben papia, mol, ma mosinhu, aki nu sta eradu, ki nu nu fasi kusa eradu, mosinha, kila é kusa di morti, mosinhu. Ange, mosinhu, ami n sa ma sta algen ki sta li ki era kontra ki kusa li, ami sima n sa li, Ami N ka fase vidio ki N fla ma ma mi na mi na mi ami N konxe minina na kantu ki N oié kantu ki nhos tinha ke primeru rapasinhu oiá kantu anu ke ten el ten kuazi sinku anu sais anu sais anu mi na tun de pari ku mon finu mi na branda katota mi pari ku otu omi pola larga ma omi pula el pa infernu kila el pa kori ku el di kasa pola bo ka kila ka trosa ki bu sta ne. Bu ta deta ku mudjer dentu kasa? Ami N ta da konsedju pamodi bo siña mi N da konsedju. Bo siña bu ka pensa na kel mininu ku bu tene pikinoti dentu kasa? Si da kazu di gera ke bo da na mininu ku mininu pikinoti, domi nen ka un, bo ta deta ku mudjer dentu kasa? Dentu kasa, abo sta preokupadu pa bu ta txoma ma kaku bem, bu ta fla ma kaku bem, ma ma bu ten medu ma ba ma mudjer oja pe di mudjer. Abo imajina go dentu si kasa, mudjer ta tarbaja kansadu ku dia di mingu ku tudu sima kondenadu. Dadi di kintafera obu e ka tene pamodi bu a ta da kel otu ki e ka so di bo. A gosi go, ami N fla nha fidju ki N ta konta, N ta konta ma ami ka omi, ami ka limba nomi, N ka limba nomi ningen. Gaju fla ma N ti oiu na si mudjer. Si N ka tene go, gosi go N ta poiu pa la go. Mi na N sta li. Pega tanbe. Ami N ta kre pa N pega pa N kume, N ta tomau mudjer ku mininu ku tudu. Nen ropa ku ta toma. Ka go N ta konta ku N ta pila boka go. N ta pila, N ta rin ku kel denti stragadu ku ten na boka la propi. Nah, nha ami tra nha trabadju é abensuadu. Mon si makaku beiu xatiadu ku mi. Ma N kre da el atrasu ku si mudjer. Kómi N ta kontau vera? Mina la meste ka meste pia kes ómi petu di kes ómi ki bu tene so amigu petu di ganza ku kusa nau. Kel la meste pega ómi matxu, ómi paredi, ómi pedra. Pa pega ka pa xinta pa pera u txia kasa pa nhu toma nhu ropa nhu sai nhu kasa toma bu ropa u sai nhu kasa gosi kau ki dja dja dja dja e bebida ku muita droga ta kori tras di algen pa monti di nhos omi so nhu largadu gosi di nhu fika kroxa na rua kom pa bu si ka nu na umilha ka na umilha mudjer ki ta sta ku nos bu si aki nu ten un mudjer ki e mais ou menos tole ki nu ta fasi kusa ki nu kre Nos nu kuidadu ku ba lonji di mama si nos nu kuidadu pamodi kel algen ku ta atxa nos senta kel ku ta bu ta visa na fase so bu ta fase so ku seradu bu ta visa bu ta trail bu ta visa bu ta sanha bu ta fase e kel la ki ta matau ami nta fla mi na ku atxa rabesa ma ami nunka ku ta fla mujer pa fase mes mujer ku fase ma na umilason ku fase la e mesti pa npanha nha tropas nha meninas nha nha meninus Pa N fla, Nho ben, N ta kume mudjer di gadju li tanbe. É sima bu di, el ta ku di, el ta ku bu kume. Pa tudu kau ngula, el odu, N ta dentu kasa, poi pa txan na sufá, N ta da kobu, pa N ten kadiera pa gosi. Asi ki N ta da kadiera ki el ta popa propi, ki N marra-i na sufá, pamodi abo, abo, ki asi ki bu ataka mi, bo, N ta panha troma di un bes. Mo kes omi pikinoti es ten sorti mo so ku mudje dretu masu trabadjader trabadja ku djuntu ku tudu omi di djuntu kasa ku mi mudje djuntu kintafera koitadu di djuntu kasa ku ta kati kati ku mininu ku kel mininu feyu ku tela ta kati kati ku mininu ta omi skobo ami n ka sabe kusa ki rapaz ki ten ami n ka sabe ki kasa logu ku ten na kajera ki ki modi bu fase umilhason na mudjer modi nhos trai mudjer sta la pa nhos ma so kila mudjer sa sona. pripara kama pa mata nhos. Ami N sama monti mudjer la ki nhos ki nhos fase ki nhos umilha nhos umilha nhos umilha ta txiga un pontu ki mudjer ta kanta pa nhos ta mata nhos ma pa mata ki ta sai ku finadu ku tudu ma ka ben fla ma N tinha oi na si mudjer ben fla ma N tinha oi na si mudjer pamodi N fase video pa bu kaba ku deta ku mudjer dentu bu kasa komba bo ku mudjer ku si kasa. Pa bu sai di ke, kel la e umilhason dimas. Ago por txoman por fla, Nelson, e, e bu teu ainda nha mudjer ku e siparadu di nha mudjer? Kamba ta fla, te, aves ten munti algen ki ta pari, nu ta panha kel algen, nu ta panha, nu ta tenta fas, nu tenta fasel un kokodu pa nos. Ma si nu toma kuidadu, nu ten, ben, nu ten fidju ma si. Nu toma kuidadu ma nha mudj, bo ta pari, bo pari so matxu ainda. Ami N ta kontau verdadi, kamba. Ami si N buska un mudjer ki kai na nha kaminhu, N ta tra-u di kasa, N ta tra mudjer di kasa ku mininu ku tudu, N ta toma-u ku mininu ku tudu, Ka nen pâ-la bu ka ta ama-s i kaba Ka nen un festa ki N ta sta bu ka ta i bo Tudu be ku a festa N ta da-i na bo i bu ta pâpia txon N ta pega-u, N ta Abo N ta mostra-u pa mi Mu fidju, N san kada ma bo N pudi ku-i, bo N pudi ku-i Abo ki é mésmu katxor ki N mostra-ba bo. Bu lenbraba ke kusa di tanbor i ke ki ta mordeu? Pamo ben txeu ben planiadu sa bu mata saki ku si mudjer. Ken ki pegadu dentu kasa ku si mudjer i kaba gau? E menbu patruni di bu fiju ki manda mi ki manda ki flan. Gau nga ta fla, nga ta puru di ju gau. E pur e ke mos ki bu ta txoma mininu e ki flan, e ki flan, e ki pape ku mi. Ami ami ami ami nga ta purgunta ninguem, e ki flan. E ka bu kunpadri? Lia pa kunpadri meu ka ku meu mudjer tanbe. Pamodi si bu kunpadri ku ta indu kasa un kunpadri ku sta senpri juntu ku el, tu ta konta mintira ku bu mudjer, bu ta konta mintira mostra bu mostra na un kau ku ka sta. Bu kunpadri ke man ke mandan tudu bu porkarias ku senas ku senas, imajina ki kunpadri ki bu tene. Asi e bu kunpadri ki fla-m, mi N ka manda ningen pa fla-m, mi N ten prova. Mi N ten prova li sin. Pa ka fla-m, pa ka fla-m, mi N ten nha prulema tanbe. Mi N ten nha prulema tanbe, N ka ta fla ningen. Ka pa ka fla-m, ta fla e bu kunpadri me ki fla-m, dja N fla li sin. Prontu. Nhos e tudu lixu di omi. Nhos tudo lixo. Nhos dois é tudo nhos é bem bem bem merda. A minha cabalente mas homem que o pessoal está mata quem faz. Que os homens que estão humilha mulher da Deus Deus Deus que terá força para brigar com um homem por sota. Nhos pensa mas Deus que tem ó. Homem que está humilha mulher, homem que está trata mulher mora a cadeira. Sempre Deus está que terá força para brigar com ninguém por sota. Só boca que trombada boca. Ma kel denti straga na boka, na sirkua ku ta tradu el. Pora, e tristi mo, e tristi ku sa. Inda e bom mi ki ia fasi eradu so pa fla si Nelson ku el, Mo, mo, N fasi eradu, N ka ta fasi mas kili, kila, kila. Nau, e goi e ta ben go, kila, e ten siumi. Abo mu mudjer, mu mudjer tambe. E simba bu a ta munta ku mudjer tambe, simba a munta la tambe. Simba a munta la tambe, simbada mudjer kobu ku kusa doxi ki N ten li tambe. Kila, kila ta due, o nau? Bo, abo, abo ka due o sufrimentu di kel koitadu ku sta dintu kasa ki bu sai dadi kinta-fera kua dia kas wal wal di ta ku mudjer dintu kasa u ka ta pensa na mudjer pudi matau ago wal ta pensa ago mangan ta buska un mudjer mi si mo mo ko si mo ka mudjer nta pega mo bo n bisa se abo fofokeru sin nhos paso merda ki fladu pa nho fla fofokeru ami n ka fla ningen pa txoman pa flan es si kunpadri ki fofokeru ki ben flan ami nha kontudu e fasi lavi e da konsedju omi te omi ku mudjer dintu kasa pa mata. Mi ki fla, Ami si mudjer tanbe pega un otu mudjer dintu nos kasa, pa pega-m pa mata. I N fla el, Pa pega pa mata? Pô la, kmsi ki. Ami ka nada ku mi. Ago mi ki diz el, Sima sa li, e mi ki ten kulpa di fofokeru. Ma e ka mi ki ba ku mudjer dintu kasa, ki ba deta ku otu mudjer dintu kasa, ka ku mininu pikinoti. Ku mininu pikinoti ku ta traha na otel, kansadu, pa ta panha mudjer. Pa bu ta bai mudjer, bu ta durmi na bu kasa, ami N fasi fidju, ma ami duranti ki N fasi fidju, N fasi fidju ma ami N ka fla pa mina largau pa fika ku mi. Nhos ta ta oja kes omi la, kes omi zangadu la, es ten medu pa es tomadu mudjer. Mina sima sta li, bu ka di kel jetu, txoma di kel jetu. Feru kuradu, feru kuradu sta li. Kai ta fika ta txomau na tilifoni, ami gosi N tomau mudjer. Ku fika na tilifoni bu ta txoma na tilifoni poi la mininu ta rabenta boka pamo ke kes tipu di omi la ka tra mininu kumida nen dintu kasa ka tra kumida ami ami ka nada kumi ka ku ami ki fika kulpa ah nersa bu kre bu kre bu kre danga bu kre danga atrazu ku nha mudjer dintu kasa abo e tudu atrazadu mos abo e tudu atrazadu. Bo é tudu atrasadu. Pora. Un omi ka ta ruspeta nen si mudjer ku si mininu, bo ku mininu pikinoti imajina minina bai txia txau dintu di riba kama un ta munta el bai panha faka pedau koi na briga bai ba mininu pankada bo ka ta pensa na kela bo ka ta pensa na familia bo ka ta pensa na si konsikuensia pora nho siña mesmu ki no no tene no mudjer no ta fasi kusa ki no kre ma ka no ta umilha nos mudjer tantu txeu tantu siña moti kila é umilhason agora ael ka sta preokupadu ku kinta fera ke sai Kenha ki staba la na si kasa ta ritaba? I sima bo bu sta ta da kobu tanbe, si tanbe ki mi na pudi ta da kobu tanbe? Pa un pitada ki bu tene, e ka bo, e ka di bo no. Bo ta ntende? Abo kila ka trosa ki ta na li. Ben toma tilifoni. Nhos ta un monti lixu di pesoas, nhos ta fika ta manda boka. Ben toma tilifoni. Satanas di merda. Nhos ta un monti lixu di pesoas, nhos ta fika, nhos ta umilia koitadu un mudjer ta trabadja kansadu, nhos ta umilia, nhos ta fasi, nhos ta fasi nhos kontisi, ah ki algen ben fla pa nhos ponha pâpia. Pô, é monti ku ta mata li ta na mundu pa trabadja kansadu, pa txeu di trabadja, pa pa pa pa txeu omi ku un otu mudjer dintu bu kasa ta ta munta. Keli é ka trosa. I inda kaba ta fla omi pa e batau tilifoni. Ba rin ka abuzá ka da bu la bu da ka txue kumi. É verdadi ta due. Mo sinha mi sima sa li. Mo sinha mi ntém ami ntém ami ntém nha nha nha nha nha ntém nha senas. Mi ta fase kusa iradu. Monzinha, pô la, mudjer ta trabalha kansadu, abo dja deta ku mudjer la si kasa, ta fla ma, ma e dja ben di trabadja ta ben ku otu mudjer dintu kasa i mi n ta fase vidu, n ta fla pa nhos ka fase, pa nhos ka matadu, ago makaku ben ago ta fla, ago ma n krê da atrazu ku si mudjer. Kanba mi é ómi ki si pega, n ka ta pui kornu, n ka ta, n ta da, n ta kuida, n ta tomau ku mi mudjer, ku mininu, ku tudu, ku kasa, ku ropa, ku tudu, ka n ta rebenta-u boka. Lixu di omi di merda. Nunka N buska gera ku ningen, ma kel-li N ta buska gera ku bo. Bo N kre pa nu marka kontratu pa nu briga. Bo N ta pega-u, N ta matxika-u sima sima rabenta karni. Pura. Gajo ka sta preokupadu ku si mudjer pa N mata-l, gajo sta preokupadu ku ku ma N atrai atrazu ku si mudjer. Kuma? Pura. Ma mu mudjer kel-la si fika ku bo propi, e un di mudjer mas tolu ki ten na mundu. Pura, moça é duedu, moça. É doido kusa ki ten na mon di oku mudjer dintu kasa pa mudjer txiga di trabalhu pa txau ku otu mudjer ku otu omi mudjer dintu si kasa io kila ku semu si fodas xan ba trabalha pa nka nerva pa un di vida ten kontinuason mal lo kila txia fasi.